ملنگ بابا آئے ودن سکٹاں دے دھوڑ کڈی وینن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک بہوں دیندا پے۔

بھرا تورا پکھے تلے کھڑے ٹھڈی ٹھڈی ہوا فیل تھی دی پئی اور ستا اٹھے ناشتہ نوشتہ کیتے کر تے چلدے پے آپاں اپنے باہر کھوکھے دے اور باہر دا ویو وی کرویسوں اور باہر دا ولاگ وی تن دکھیسوں کہ آج دے ولاگ دے وچ کیا سرپرائز ہے تے آج دے ولاگ دے وچ کیا انٹرسٹنگ ہے اوکے تے تساں مزید نال جڑے رہسو محبتاں کریسو اپنے بھرا دے نال نال پیار محبت کریسو اور پیاریاں پیاریاں ویڈیو ڈیکھسو اور خوبصورت جہاں کلچر اور ساڑے گاؤں دی جو وی سخاوت ہوسی خوبصورت ہوسی گرمیاں دی روٹین دے نال نال تانوں آج دا ولاگ دکھیسوں مزیدار اور خوبصورت جیہاں اے پکھے دی آواز سنڑدے پئے وینا کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کریندا کھڑے ویڈیو جی ڈسٹرب تھیندی پئی ہوسی لیکن چلو کوئی گالھ نہیں اللہ وارث ہے تھوڑا جے برداشت کریں تے آپے اینکوں وی سیٹ کرواونے انشاءاللہ بہت جلدی کریندے پئے اللہ پاک خیر تے امید ہے کہ تانوں

اوکوں وی فالو کرو محبتاں کرو تے امید ہے کہ تاکوں پسند کرویسو اج دا ویلاگ ساڈا اپنا اوکے تے راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو۔ ویلکم بیک ویور آ پہنچیا سے کھوکھے تے ماشاءاللہ کتنی دیر تو بعد ولا میں نہ آ کے بہ گیا می اللہ اللہ کرن تے ول میں کہ چل تھوڑا جے شارٹ ایک ویلاگ تے سامنے تہاڈے سامنے جویں کہ رشکے آئے کھڑے ہیں سارے کیوں آئے کھڑے ہیں کیا علم ہو سی انہاں دا تانوں کیونکہ سکول تے بالاں کوں گھن کے آئے ہوئے ہیں۔ اوکے تے برا تھوڑا ان سائڈ تو ریڈی لش پش کر کے گھروں پہنچ آیا سے کوکھے تے کافی ٹائم تو بعد تے باقی ہن تو سارا سو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو اپنا پیار دکھائی آسو مزید جو بھی ہو سی تو انواج دا خوبصورت جے انجوائے کرے سو کیونکہ بھون والیاں توڑی والیاں ٹرالیاں لانگ لانگ لانگ کے نا تباہی لائی کھڑی ہیں تباہی پہلے وی لتھی پئی ہے مزید وال بچ دی کھٹ دی کسر انہاں کر چھوڑی ہے پوری کوئی توڑی علی ٹرالی گزر دی دا میں تن سین دکھینا کیا سین ہے یہ میں لنگ سی دے میں سارا بھوئی بھوئی بھوئی بھوئی بھوئی ہو سی میرا تھوڑا بہ کے دیکھ سی بیٹھا کہ بے کیا آ کے کو چلو کوئی گال نہیں اللہ باقا سانیاں کرے سی تو محبتہ میں دے سو اپنے نال لال چینل دے رہا سو خوبصورتیاں

کیونکہ نظر کیونکہ کیا کیا آکھا ویندے ہوا چلی ہوئی ہے نا محسوس گھٹ تھیندے سکول دا ٹائم تھی کے بال لنگدے پین دے ول میں کیمرہ ان کر گھنا ہونا اے چیک کرو پچھو سارا بھوں ہی بھوں ہوندے بھوں ہی دودڑ ہی دودڑ دودڑ ہی دودڑ بندہ کرے تے کرے کیا کرے بھرا تہاڈا اج بس ہائے ہائے ہائے کیا کراں چلو اللہ رحمتاں کریسی اپنے حبیب دے صدقے تساں ساڈا نال ہو تے اسانو کسے چیز دی ٹینشن وی نہیں ہے تے نہ تسانو کسے چیز دی پریشانی ہونی اے سامنے چیک کرو اے سارا دودڑی دودڑ دودڑی دودڑ ہے باقی بندہ کچھ نہیں کر سکتا آج دا بھی لاگ انٹرسٹنگ کرے سو سلیم کو خیالا باقی تسا اپنا پیار دکھاؤ سپیشل پرسن دے نال نال اور خوبصورتی ول جے ول ول ویلکم بیک تھی گیا سنگا ڈھیر سارا کیونکہ چھوٹا جہا ٹریول آ گیا ویچ تے ویندا پہ تھوڑا برا ٹریول تے اپنا ریلوے پاٹا کراس کر کے خوبصورت جی انجوائمنٹ ہے تے آیا آیا آیا موٹر سائیکل تے ہے نا سنگت اسے گالوں دھکے لگدن تے موبائل وائبریٹ کریندے چلو مائنڈ نی کرنا اپنا رکھیسو پیار ساڈے نال نہ رہسو شکر الحمدللہ کہ ستھرا پنجاب نے ساڈا علاقہ بالکل صاف ستھرا اور ماحول بنا ڈتے سی کیوں کہ ہر سائیڈ دے سورج غروب ہوندا پئے شاماں پیندیاں پئین شاماں دے نال نال ہی اساں ویلاگ دی طرف ٹریول کر چکے ہیں نال شور شرابہ ہائے ہائے ہائے لیکن چلو کوئی گال نی کیوں کہ ٹریفک چلدی پئی ہے نہ کوئی مسئلہ کہیں نی ایشو نی کرنا تساں اور نہ رہسو اپنے ویلاگ دے تھوڑا جا انجوائمنٹ کریسو تھوڑا جا اپنا پیار لیسو اور سنسو سرائیکی دھن اور اپنے وسیع پیارا کلچر سرائیکی اوکے ویور تے نال نال راسو اپنی محبتاں ونڈیندے آسو تے چلدے پیا اپاں تھوڑا جہا ٹریول اور تانوں ٹریول ونگ وی ڈکھیسو تو کو محبتاں وی ونڈیسو تہاڈے نال پیار وی کریسو اور تو کو نویاں نویاں چیزاں اپڈیٹ کریسو آج دیاں

اچھا ویور اے ماشاء اللہ خوبصورت جئی مکئی اے مکئی دے وچوں چھوٹا جیا رستہ ویندا پے تے ویندے پیاں اپنی منزل دی طرف کیونکہ سورج سامنے توں نظردا پے یلو یلو اور امید اے کہ پہنچاں اے اساں اپنی منزل دے ریلوے ٹریک تے آپہنچے ہیں اور پیارا جیا ویو اے میں اگے سنگت ساتھ کوں دکھاواں ایتھے ماحول کیونکہ تلے سولنگ لگی ہوئی اے موٹر سائیکل دڑ دڑ دڑ دڑ کریندا پے لیکن چلو کوئی گال نی او اے سامنے اپنا قطب السادات

ملنگ بابا آئے ودن سکٹاں دے دھوڑ کڈی ویندن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک بہوں دیندا پئے اینوں اے سنڑو۔ متیریاں دا سیزن اسٹارٹ تھی گئے گندم دا سیزن اسٹارٹ تے متیریاں دا سیزن اسٹارٹ اللہ دے حکم نال تے باقی اپنا پیار دی کیسو خوبصورت جیاں تے باقی بھی پر ماشاءاللہ تھوٹا جا ٹریول کر کے آئے ہیں واپسی تے خوبصورت جے ویلاگ تے خوبصورت جے منزل دی طرح واپسی توں آکھے تانوں کیا حال سناواں زندگی دا اے حال زندگی نے برباد کر سٹیا سنگت چلیں شکر الحمدللہ کوئی گال نہیں باقی انجوائمنٹ کرے سو اپنے پیار دے خوبصورت جیاں سیلیبریٹ کرو ساڑا ویلاگ امید ہے کہ تاکو ساڑا ویلاگ آج دا پسند آیا ہو سی تے غلطی کوتا ہے دی دلو معذرت ہنوانے ساڑے شہر لائن گاؤں دے اندر جیں جیں ہندواݨا وی آکھا ویندے متیرا وی آکھا ویندے جیں جیں کھامڑے ہوون تاں استاد بسم اللہ نہیں تاں ولا میں کلا کلا کھاساں اوکے تے باقی امید ہے کہ تاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آیا ہوسی باقی پسند آیا تے لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا تہاڈا حق بندا ہے اپنے سپیشل پرسن بھرا دی ویڈیو واچ کرے اور لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا ڈیسو اجازت اج دے ولاگ نال ول ملسوں اک نویں دے ولاگ نال اللہ حافظ